be nyɔnu yɛ ɖe yewo kple yewo li ʋua, yeagblɔ nɛ be megbe o. Enye ene mɛ. Ke nyɔnu ɖe? Menye nyɔnu aɖeke ƒe dzidzɔ be wòagblɔ be wò megbe o. Ii, ii, eɖewoa, míegblɔe be wonye akɔntamawɔmawɔ nyuie. E, e, ede suku ɖe? Enye ŋu yɔna be akɔntae. Eɖewo atsɔ akɔnta nyui mawɔmawɔ gbɔ. Ewoe ma taflati eh, ŋutsu aɖe dzi o be be aɖo. Yi mete ŋu zɔ ɖe ɖoɖowo dzi o. Eye wodzi vi ɖeka, eh, ne dzi vi ɖeka nɛ kɔ. Ebe go wɔ you. Alo yi ne fofu kura be yeya menye yi do fo. Aha, exo ɖevi ma ɖe akɔ. Kakakakaka ʋuu eyi ɖevi ma tsi ne li ʋuu. Amewo va gblɔ na wo be o egbeze menɔ ŋuvo o. Eye gbezea menɔ ŋuvo o ɖe wokɔ nu tsyɔ ŋu. Ta ele be e e nadzi nane e ame aɖe naziɔ ɖe eŋu. Aha, ewui be etso dzitsitsi me mewɔ kɔnta nyuiwo ta egage ɖe ame aɖe gbɔ. Ame aɖe va ble wò koe ne ege ɖe eme kɔa Oo, ya mede ŋdi hã o ko. Eyi nenya wo nu pian ko, wo dɔ ame nyo ko vɔ ega koe. Eyi ne koe ko va o ya koe ɖawe. Ya ye mele ɖoɖo ma dzi o lo. Evɔ ke ezu bɔn tu. Ezu bɔn tu. Nenema ko le kaka ʋu ame aɖewo zu bɔn 5. Ame aɖewo zu bɔn 6. Menyo woƒe dzi dzi o nyo. Menye nyɔnu aɖeke ƒe didi bene ŋutsu yi ke yewo kpli yewo zɔzɔmea, yewoakpa ɖe tokotoko me o, eye menye ŋutsu aɖeke hã ƒe didi be nyɔnu yi yewo kpli yewo zɔzɔmea, yewoakpa ɖe tokotoko me o. Ke nudzɔɖenumea ya koe, ale be nu yiwo dzɔna ɖe nu mawo me yi ke hena nu, e, e, atugbegbe ava nɛa, woawo ŋku, woawo ŋutsɛ míeŋku lém ɖo le ŋdia? alo wo dzi yim míele le ŋdi ya, be míakpɔe ɖa be ɖe nu kawoe. Elabe ne míede dzesi nu yawoa, ke míate ŋu alé be na mía ɖokui le go mawo me be enu yawo madzɔ ɖe mía dzi o, be womadzɔ ɖe mía dzi o. Akpe. Azɔ ne míeva atugbegbea, ii, Biblia na míenya be, e, Ŋutsu woato lɔlɔ̃ ne wo srɔ̃ eye nyɔnuwo woabu wo srɔ̃wo. Alo me ɖe me? Ya. Ke ne nu ma meli o ɖe? Evɔ ke srɔ̃ɖeɖe ma nɔ anyi. Ke srɔ̃ɖeɖe ekpe me. Aha. Ta ehiã be ŋutsuwo nato lɔlɔ̃ na wo srɔ̃wo. Menye nyɔnue tsɔ lɔlɔ̃ ne ŋutsuwo lo. Ŋutsuwo natso lɔlɔ̃ na wo srɔ̃wo. Nu mae Biblia gblɔ na mí ema. Ŋutsuwo natso lɔlɔ̃ na wo srɔ̃wo. Ele Efesotɔwo ƒe agbalẽ me. Ne èke Efesotɔwo ƒe agbalẽ ko eke ge ɖe eŋu le afi ma. Wobe ŋutsuwo natso lɔlɔ̃ na wo srɔ̃wo. Eye nyɔnuwo woabɔbɔ na wo srɔ̃wo. Woanya be ee, ŋutsua ye nye ta na yewo. Aha, ame aɖewoa, wozãa e, e, mawunya ya be ee, wobe yewoe nye ta koa. eh, wodzi be yewoɖo kpo ɖe nu sia nu dzi. Nui medze o hã wobe yewoe. Evɔ tafla tse kafla zi gbɔ zi adre me mi nye mɔ tsitre tsi mo. Gake be ye. Ne nyɔnua be a ne be be. Kaka nyɔnua be a ebe be ne le lea agbava wo tsɔtsɔ kɔ. Ele be kakla na va. Eye kaklã ma, nenye be wòvaa, ele be wòato mɔ nyuitɔ dzi, ye nye be gbegbe, atukpla siwo woagbe wo nɔewo, ele be wòato mɔ nyuitɔ dzi. Eye e, nenye be ne ekplɔ nyɔnu aɖe da ɖi ko, ye nèva gbe nu le nyɔnua gbɔ, ebuna be yegbea, megbee o. Beda asi nɛ yi ke nyɔnu ma eɖe afɔ bubu hafi kaklã ge ɖe mia dome. Eye hafi nyɔnu ma naɖe afɔ bubua, ele be wòana be ese naƒo nu le ŋuwò. Abe ŋutsu ene, ele be ese naƒo nu le ŋuwò. Ese nakpɔ eme be, ẽ, wɔna ya wɔm nèlea, edze be enye wɔna nyuitɔ be. Eye nenye wò hã wowɔe ɖe ŋuwò adzo dzi na wò be nàgblẽ maɖe ƒe vinyɔnuvi ɖi nenema. Ne ebe wòle nenema ese lé ŋku ɖe ŋuiwò be ao wò wɔna ya wɔnɛ la medze atsɔ̃ o ye nàgblɔ ge be ʋɔnua de nyɔnua dzi ɖee, evɔ mele eme nenem o. Nyateƒea ko gblɔm ye ʋɔnua le na o. Nenema kee wòle nyɔnu gome hã le wòwɔ na ewo nyɔnue ma. Kaka nyɔ, ŋutsu be ɖeka, wowɔ be ade, eyo be etɔ̃, wowɔ be ashieke. Wò ŋu gbɔ tsɔtsɔm blablablablablablabla. Nu ke nègbɔ na, nèbu be edzɔdzɔ ge. Aha, eyi ŋutsua ƒe dzi me lɔ̃ ŋu ma o koa, evɔ. Ke Ɛɛ, mama va va. Aha. Eye ne mama va, ele be mama nazu ɖoɖo nyuitɔ dzi. Fifia nu kae kpɔm míele? Zi geɖea, nyɔnuwo li le ablɔ dzi. Evi ɖeka le wo si, eɖewo vi eve le wo si, eɖewo vi etɔ̃ le wo si. Gake gaƒoƒoea me tututu nèkpɔ nyɔnu ma, esrɔ̃ mele esi o. Biabia lae nye be, nu kae na? Afi srɔ̃ mele tso. Ŋumaɖɔ ɖo. Enye gbãtɔ. Evelia, medzra ɖo ne srɔ̃ɖeɖe hafi ƒo ta ɖe srɔ̃ɖeɖe me alo mese srɔ̃ɖeɖe gɔme hafi ege eƒo ta ɖe me. Ne nu yi gɔme nèsea, ya ŋudɔwoe nye awɔna. Eye mese srɔ̃ɖeɖe gɔme o, ƒo ta ɖe eme ta. Ele be tukaɖa nava. Fine. Ne míege ɖe eme ŋu kekea, míakpɔ be ŋutsu aɖee ma. Fi yi ke e, e, commitment le. Commitment le ameawo dome. Wose wo nɔewo gɔme. Atugbegbe megbɔna o. Alo ate ŋu ava? Mate ŋu ava ge o. Gake nenye be Ame nɔewo gɔme sese ma me ebu ɖe wo. Me nɔewo gɔme sese ma bu ɖe woa, ya ele bɔbɔe be atu gbegbe nava. Elabe wo ame evea wova le mɔ ame eve dzi. Yes. When two parallel lines are moving, there is nowhere that they will meet. Yes. Meshame to yo mo. Uh -huh. ye nye gbãtɔ eye wome wo nɔewo gɔme sem o. Wo me nɔewo gɔme sem oa, tukaɖa koe gbɔna. Nyɔnu aɖee ma, elia, ya etɔ koe nye be etsɔ eva ƒle ŋgba na fii, nyitsɔ eva ƒle ŋgba na fii. Ye wòyi ŋgba na ƒle ƒea ebe a, nye, nye aƒetɔ dɔ, dɔ metso ga gbɔ ko mako ga vɛ no. Etso, eƒu du yi afii, nye aƒetɔ dɔ metso ga gbɔ, mako ga vɛ no. Eƒu du yi afii, nye aƒetɔ dɔ metso ga, ebiabia nye be, Kasia nèva nye na wò aƒetɔ. Eye nenye ga yi ke kotoku meva nɛ yi ke nèva nuwo ƒlem ɖe tea. Netsɔ nenema, nyitsɔ nenema, agbavawo tsɔtsɔ ne ŋutsɔ kɔ eshi ge gbɔ. Numa ehena tugbegbe vɛ. Ehena tugbegbe vɛ. Nenemae ŋutsu aɖewo lia taflatsi e egamenɔmesi hafi ame lɔ xoku nɔ. Ele nyanya ya? Yes. Gake tɔwò suetɔ kekeake ele be nàwɔ ŋutɔ. Ŋutsu aɖewo ma lia, e, e, woƒe asi mia goŋgoŋgoŋgo, wode kalu asi no, asia mekeke mo, wode kalu asi no. Yi wode kalu asi na ama, pi wopi le asi na ama. Aha. ye ne eta me eta ye ɖuo mu hã menya be ta ɖuo ne dɔ wɔ mu hã menya be dɔ wɔ o nusianu ele eƒe ɖoɖo te aha nu yi wòlɔ ya wɔ go wòle ne le nenema nanya be e nagba wova wu tsɔtsɔ ne nyɔnua kɔ edzo ge edzo ge nenemae ŋutsu aɖewo lia ao eye wole na nuvia ɖe be ado mo ɖe wo dome kɔa? Le wo kple wo srɔ wo dɔe hã wo koe kɔ ɖo ŋu gbɔgblɔm le dutoƒo gbɔgblɔm le amehawo dome. O oh, ya, míawo míetɔ ŋu nɔ ne ŋumɔ wo esia yi. ɖo wo ŋku na wa ewo ŋku na wa ŋutsu aɖo ŋutsu taflatse ŋutsu dalẽ aɖo yi na ma ma ŋku na be dalẽ ŋutsu dalẽ aɖo ŋutsu ma wo ŋuteƒe aɖo li wo kple wo srɔ̃ wo dɔdɔm nu yiwo ke dzɔdzɔm le woƒe dɔdɔ me hã ne be ŋdi aɖe do mo ɖe wo dome kɔa ezu asimenya Elabe egodoƒe ma, nu vovovowoe doa mo ɖa, nu vovovowoe dzɔna. Aha, ne le nema. Ee, miame va dome ko wòle. Gake eyi nu sue aɖe do mo ɖe atukplasiwo dome kɔ. Ŋutsua ko nu ma kɔ ɖo asi nɛ be nyɔnu yi ke nye nyɔnu ŋutɔŋutɔ wò nu ya wosem. Ega asi ɖe ge ɖokui ŋu noa? Biblia mega ʋu go lo. Etu Biblia kpinkpinkpi safi dzi go le kura lɔ ki. Aha, ye na gblɔ ge be nyɔnua efu ɔme alo nyɔnua me me nui wɔm o, ekemi kple kemi wɔm o ko evɔ. Ne le ne ma koa atu gbegbe va. Ame aɖewo lia eye wole mɔdodoa dzia, wozu sini amewo va kpɔkpɔ ge. Wozu sini amewo va kpɔkpɔ ge. Le mɔdodoa dzia, wo kple nyɔnua kple ŋutsua wo du ʋa ƒom. Wova yi halo gbe, va halo wɔm le ablɔ dzi. O Yehowa, ve mía nu loo. Woyi ha lo gbe le ablɔ dzi. Atukpa siwoe ma. Nenye be ŋu kpena wo dometɔ ɖeka kɔ, evɔ. Asi akpa. Asi akpa. Taflatse, ŋutsu aɖewo lia, nenye E, a, avɔ ɖeka woƒle ne nyɔnua hã edu se ge be woƒle avɔ, eƒle avɔ ne nyɔnua. Ne ekɔ ga ɖeka woƒle ne hã edu se ge be eo. Nuvi aɖe ko ne do mo ɖe mia dome. Leke ɖe le alae le afi me va kplɔ. Alae la. So nu ke wonye. Wohã nyɔnue nya. Ahan. Menye nyɔnu. Eza do ko ebe trɔ nyuie makpɔ. Mamawo ne trɔ nyuie nakpɔ. Hã. Nèlala be nèvlo domesrɔ̃wɔwɔ le ablɔ dzi nenema. Nu kae xe mɔ nenye be nyɔnua nye ŋukpetɔ be madzi mɔ ɖe ato? Hã. Eya ta numɔwo monye nu dzeaƒã wòle be woawɔ o. Eye nanewo lia, ele be ɖo le abe leke ame eve nade nyi kle do ene, ele be ame eve ma koe ate ŋu ahui, ame etɔ̃lia megege ɖe eme o. Nenem wòle ema. Fine. Ne míezɔ ɖe ŋgɔ, míekpɔ ɖe financial commitment. Abele megbe do ŋgɔ ne. Eh, ŋutsu aɖewoa, eyi mi le, mi kple mi dze zɔzɔ. Oh, eh, godoa, eh, kɔba ya mo do ɖa. Wɔe ne kpɔ be nane la, ɖewo mahi, ame aɖewo koklo le mo va le dzadzram kɔba kɔnvenu. Maɖewo, maɖewo gbɔ le mo le va kɔba kɔnvenu. eyi ne va ɖo xɔ to ŋkɔ eva blɔ ke mɔ eyi ta megate mɔ kpɔm egbɔ le ƒe yi mo mega mɔ kpɔm kuklɔ le ƒe yi mo kɔ ganya va zɔ agba edzɔna edzɔna maɖewo lia e abele megblɔ tsɔ ne ŋutsu ya ke lia ne ŋdɔ ne ne ŋu ekea menya be ŋu ke o Alɔ̃ dɔm. Ne zã doa, ke eƒe dɔ me yiɣie ɖo, eyi wo gbɔ gbɔ kple laptop, eyi wo gbɔ gbɔ kple mobile phone. Mobile phone, eva zu, eva ɖo mobile phone dzraƒe ɖe eƒe xɔ me. Eva ɖo laptop dzraƒe ɖe eƒe xɔ me. Biabialae nye be, e, e, factory ke nuawo kum nɛ alo store kawoe nuawo kum nɛ. Ahan. Nenye be nyɔnua menye nenem ŋutɔ o koa, ke, e, e, wova gbae be yeatrɔ gbɔ tsi heɖo tsia gbɔ. Ezu dzodzo la, etso. Elabe nyɔnua nya be, ẽ, nutukpɔ mesea gli tuna o. Nenye be wòva dze edzi be wobe, ẽ, kɔshie ma, kɔshie ma, olii, olilo, olii, oli, olii, oli, olii, oli, woƒom, ewɔ nyɔnua fike be geɖo. Wɔe anye dzidzɔ na wò be yesrɔ̃ ye ma wole, menye be, ẽ, wobe, ẽ, kɔ dam wole o lo. Wobe vɛ fia ame aɖe ƒe gbɔ̃. Wova vae fia ame aɖe ƒe koklo alo wova kɔ ame aɖe ƒe laptop. Nu ke nèkpɔ be dzudzɔ ge. Ne yi ŋukpe va kɔa, ŋukpe ɖo tsɔ me ne ku. Ŋukpea ye tsɔ me ne ku ko vɔ. Ke mama va, mama va. Nu mawo wohena srɔ̃gbegbe kɔ va nɛ. Nenema kee nenye be míeli ŋu ye e e srɔɖeɖe srɔ dzi ɖevia suetɔ nenye be fifi le efia ne ɖe azaro ye ne le azaro gbɔ koa ne be ye ƒe sista ne va kpeɖe ŋu hafi na va nya kɔ azaro do fu o sista atu eƒe nɔga Ŋkata. Nuya ke dzɔ fi, nuya ke do dzidzɔ na wò sista hafi wòko ɖokui na Azaro kaka Azaro va do fui. Ɖe nyea? Nye menye o gake ke eh. you see gaɖewo mea nyɔnu aɖewo ƒe fufɔfɔ na ŋutsu aɖewoa menye woƒe dzidzie wònye hafi o. Bebele nye be nenye be Azaro tsɔ kpasese be yeade wò sista gbɔ Evɔ wò sista nya be gbɔwò ye le. Nuke wòle be wɔ. O edze be wògblɔe ne nenye be eƒe ŋutsua ƒe asi gasẽ edzi wòdɔ kpli hã. Mm. Ele be wògblɔe ne. Ke ne megblɔe ne o ɖe. Eye efia be ŋuwò nye dzɔdzi nɛ. Fine. Gake tɔgbuia kpɔ be gbɔdɔdɔ aɖewo yina edzi le nyɔnu kple ŋutsu domea. Mm. Menye ɖe efu, efu nava ye nyɔnua si tae o lo. Mm. Nyɔnua nane dzim. Mm -hmm. Ɖewo mahin fifi le afia mobile phone le Azaro si abe wɔme etɔ̃ alo wɔme ene alo. menya be kɔba le Azaro shi ke wòate ŋu aƒle mobile phone nam. Mm -hmm. Nyɔnuvia ate ŋu ado dzi asacrifice eɖokui mm -hmm. ana Azaro nadɔ kpli be wòaƒle mobile phone ne ta eyi kple taɖodzinu aɖe. Ta menye uh, nyɔnu kple ŋutsu aɖewo menye ɖeko wowɔna gbɔdɔdɔ be efu ƒe vava ta o. Ok. Nenye be wòle nenema, ye nyɔnuvia enya nyuie be Azaro, wò ƒe Azaro gbɔnɔnɔ ye kplɔe kɔ va Azaro ƒe xɔ ŋui. Ɖe wòle be susu ma nave tame nɛ? Ke nenye be susu ma ve tame nɛ wòhe ŋudɔ wɔm ko meko ke ɖe gali me ne woawa wò srɔ̃ɖela. Ema menye eke hã wòkɔ ɖi o, ɖokuitrɔli boŋue. Eyata Nu mawoa, wohena srɔ̃gbegbe vɛ le ŋutsu aɖewo ƒe tafla tse ŋutsu aɖewo ƒe ŋumaɖɔ ɖo be ẽ ẽ ẽ woɖe nyɔnu ye nyɔnuvi ma enɔvia ve wo gbɔ kɔ wodo fui. Nu mae dzɔdzɔm be ŋutsu na dze agbagba kaɖi ado fu evi kple dada zi ɖeka kplakata Ɛhɛn. Edzi le esi. ne le nenema, nanya be atugbegbe gbɔna. Nenye be amewo ŋutɔwo ɖɔ ŋu ɖo. Eye anye nu yi ke anye hlɔ̃nu be vi kple dadawo va nɔ tu ɖeka ƒe. Eya ta kokokua atugbegbe gbɔna. Yes. Eye ne nye be asi va dze Lazaro dzi be eye ewɔ nane ƒe ŋu makɔ, ele be nyigba na bia nɛ. Eye ele be nyigba na bia nɛ. Nenema wòle ma. Ta numawo hã woha srɔgbegbe kɔ va nɛ. Eɖewo lia, eye Lazaro li ele dɔ me afia, eh, taflatsi Lazaro ŋkɔ yɔm be nye Lazaro yi ŋua wɔm wòle. Eye kpɔ ɖe ŋko fia mele. Lazaro le dɔ me afia, ne dziŋuwo kua, ne xo fetua, ekɔ na twenty percent ne dada. Etsɔ hã, ne xo fetu ko, twenty percent. Ta dada ƒe ɖoɖoe nye be ẽ, dziŋu ɖe sia ɖe akua, ye twenty percent kpɔ ge. Yea le salary dzi. Fine. Lazaro va kplɔe wokɔ da ɖi vɔ. Twenty percent ma kɔm wòle no Lazaro kaka Lazaro xo fetu kɔ, ezu five percent. Twenty percent a eɖiɖi va five percent. Ahan. Mekee wui. Enye ƒe vava. Woƒe vava ye wui. Ye wòle nema koa, lɔxowo va ɖe dzo ɖe go dzi no. Etsɔ hã. Nyitsɔ hã. Etsɔ hã. Nyitsɔ hã. Nu ke dzɔdzɔ ge? Gbegbe gbɔna. Madzo lɔ̃xonye nava no. Ee, lɔ̃xonye nava nɔ atsoƒe. Wobe lɔ̃xo no ŋu menɔa ŋkaŋ o le wu ŋu mase. Gbeɖa. Lɔ̃xo no ŋu menɔ ŋkaŋ o. Nenye be wòva dzɔ nenema koa, nenye be problem va. Ii. Ɖewo mahiã azã ɖe agble dem. Nenye be Azaro ƒe ŋkuwo ɖo bo dzia, edadae kɔ nɛ ya sie. Fifia Azaro va kplɔ wò da ɖi. Ne ŋkuwo ve bo dzi enema, ewɔe va sie ame yim. Evɔ e kpetemi ke Azaro dada ɖena eyi ne va kɔ kpetemia bu. Ta le be ewò nyɔnu ma nato Azaro dadawo ŋu vue toƒe. Hmm. Numa. Ehena atugbegbe vɛ. Ne nyɔnua kpɔe ʋu kɔa, a, lɔxonya, va nɔ tsɔm. Ẽ, va nɔ tsɔm. Nenema kee srɔ̃nyɔnutɔ aɖewo hã woɖena nenem ƒe afɔ. Srɔ̃nyɔnutɔ aɖewo woɖena nenem ƒe afɔ. Wotsi atsitre ɖe wo srɔ̃nyɔnutɔwo ŋu, wo fosrɔ̃wo ŋu, wo ŋutisrɔ̃wo ŋu. Elabe woƒe susue nye be, ẽ, leke yewokpɔ gome le yewo, yewo foa ŋu tsã eye nyɔnua nya va kɔ. Gomekpɔkpɔ ma ebu. Eye wòhe vevesese vɛ ya. Vevesesea womeɖe ge ɖe ame aɖeke ŋu tsɔ wo, wò nyɔnue wokplɔ vɛ. Etsɔ ne manyi tsɔ ne ma. Eye ne wò nyui hã, wobe vɔe. Eye ne wò nyuie tsɔ, wobe vɔe. Eyi ne woe dzɔ wobe vɔe. Ne le ne makɔ, a srɔe nyɔnu to mi va nɔ tsɔ ƒe. Ɖe me dzui. Ne ne me wonɔ nɛ ma. Be e numa ehe na tu gbegbe ve. Bubu he nye be e maɖo lia vevitɔ nyɔnua ɖo el nɔ na ŋutsu hã ƒe kpa dzi. Yevuwo gblɔna be psychological dissatisfaction, psychological dissatisfaction. Eyi eh, eh, ima yi mi kple azaro mie le sukua yi mie ewɔ vible ŋu kɔ yi mie zu mia nio ɖe la. Vivi azaro va yi suku. Alo wò nèva yi suku gbɔ koa? Ne wòkɔ be nye kpli mi ma matso. You are not. Ee, evɔ. Na ebe tukaɖa dze anyi. Gaƒoƒo ma mea, eƒe susu nyɔnu o, ŋutsu o, eƒe susu dɔm nɛ be, ah! Ye pea wò mistake la, nu ke dɔ yɛ. Ɖewo be ye ɖe nyɔnue akɔ da ɖia? Eye kplɔ ŋue akɔ da ɖi. Ekpɔ bubu. O Yehowa. Ye nane nane gblẽ le afi aɖe. Gaƒo ma me ke susu ma va ne ŋutsu ma. Gaƒo ma me susu ma va ne nyɔnu ma. Nyɔnu ma gbɔgblɔ be ɖi a ah! kpɔ ɛ ɛ ɛ nu yi hã dzi ya fi lo. Ɛ ɛ ŋkɔ ɖi. DJ evelia ɖe? DJ energy. energy. O, oh, kpɔ. Ne ɖe nya kura gɔ hã ne le energy gbɔ. Enyɔ wu azaro gba ya va le. Hmm. Eh? Kpɔ energy ma eya blotsi. Ye ye le afia. Gbeli kpe kpi teti aɖu hã zɔgba ne. Fi akpo ŋu le aɖu hã zɔgba. Gaƒoƒo ma mee tututui ke susu ma ge ɖe tame ne nyɔnu ma, susu ma ge ɖe tame na ŋutsu ma koa? Na eƒe srɔ̃ɖeɖea, edze mɔ ɖe edzi. That is psychological dissatisfaction. Na eƒe srɔ̃ɖeɖea, edze mɔ vɔ̃ ɖe edzi. Yi ke ne mo ŋuɖɔ ɖom eve o koa, wokpa. Eye elabe ele afi ya bleziblezi blem. Wogakpɔm be e ne ebe afii ye lea, ne afii boŋue yele boŋ nenyo wu. Evɔ bleziblezi aɖewo kplɔ me de atɔ. Nenema wòle ma. Aha. Yata ele na nyɔnu, ele na ŋutsu be nyɔnu yi wòkplɔ ɖi, ŋutsu yi wòkplɔ da ɖia, alo ŋutsu yi kplɔe da ɖia, ele be gɔmesese ɖeka nanɔ wo si. Ne gɔmesese ɖeka le wo si, Koa wɔ nyi nɔ ge ame ɖe ke me wo ŋkɔ se go. That psychological dissatisfaction na ewɔ ne be e, na za gena ɖe tame ne nyɔnuwo, na za gena ɖe tame ne ŋutsuwo. Ne ele nenema, ewɔ ŋutsu, ko he na de ve me na ɖokui wɔ ʋu na nɔ dodom ya ya ya ya ga ƒoe ame ʋua dodom ayi ko nyɔnu kpɔ be ɖa ne wɔ. Ne ʋua nya tɔ ko me wo nane ko. Eye ma ɖo kpa. Nke wɔnem kpɔ. Mhm. Nke wɔnem. Ine ɖem kpa. Nke ne wɔnem kpɔ. Hmm? Tɔnwi teti ame ƒli nem kpɔ. Mhm. Kɔba vi me koe nem kpɔ. Evɔ nyɔnu ma nu yio ɖu le ŋutsu ma ŋu afia. Menye gbɔgblɔ gake eyi woɖo dzi kɔa. Wo ƒle tɔnwi teti ani kpɔ.

Emua wu anyi. Nàkpɔe abe ke tso ta ƒo ɖe dzafia me. Ɖeviwo tso be dom ɖe. Enui li tso mamlɛ fu mu. Ee, ɖeviwo tso be dom ɖe. Vɔ yewɔ ne ma. Eye wo ke dodom tso gɔme wo sɔgbɔ. Ne be nyɔnu nu ma teƒe kpɔm ɖi. Susu kae nèbu be ava ne Nyɔnu ma, ɖevia suetɔ. Aɖego. Aɖego. Yes. Elabe nyɔnuwo mu lɔna ŋukpena si o. Yata nenye be ŋutsu le ema dzi ye wogblẽ ŋu ao tɔtrɔ ɖeke mava mo kɔ. Agba menya tsɔ go tsi heɖo tsia gbɔ. Nenema kee nye nyɔnu hã. Nyɔnue ma yi kuteƒe eye wògbɔna, ye ma amewo lé ɖe abɔ. Srɔ̃wòe lé ma zu avɔ kpo wolé ɖe abɔ. Srɔ̃wò ya yi kute klẽ wò be ye kuteƒea. Ye ma ŋutsuwo lé ɖe abɔ. Menye ame kee ko tagbɔ, menye ame kee ko afɔ gbɔ. Lé wokɔe hafi wòva aƒea me ɖo hã menye o. Etsɔ ne ma nyi tsɔ ne ma. Nuke ne bu be dzɔdzɔ ge ɖevia sui tɔ. Ah, ŋutsua kpe be me dzi ŋkpe o kɔa, be ne fɔ yewo ŋu nɔ dzoe. Very good. Gbegbe va. Gbegbe va. Numɔ wɔwɔe hea gbegbe kɔ va ni. Ŋtɔntɔ. Fine. Nyɔnua ɖe ma, alo ŋutsua ɖe ma. Ya tsɔ ha wo ba, ei, kɔshivia kua ye ɖu dzoe. Amie ku woba ye ɖu dzoe. Ye wi. Etsɔ ye wi. Etsɔ egawu bubu. Nyitsɔ egawu bubu. ne ŋutsua nyɔnua nye ŋukpetɔ kɔ eyi sia yi kɔ srɔ̃wòe ma. Ne ame aɖe ku le miaƒe ƒome ko wobe woe wui. Ame aɖe ku le aƒe aɖe me ko wobe esrɔ̃ woe wui. Etsɔ hã wobe srɔ̃ woe wu ama. Etsɔ ee nenye wò nenye nyɔnu ɖevia suetɔ atsɔ ƒe nɔ gee. Nyemenɔ go nenye nenye naza wònye bumu le ɖe ŋu hã ɖeka ɖe menɔ ge. Nyateƒe naza ɖe sia ɖe nyateƒe ɖeka nɔ eme. Yes nenemae. Ke ne le nenema ko ɔ, ke nanya be ŋka atu gbegbe gbɔna. Tɔgbi hafi na yi dze ma dzi be ma bia biabia ya yi o nye atu gbegbe nyawo dzi mie le a. Mm. Ne nye be azaro ɖem daɖi yi ke menye ɖo bia ta nyo. Ega ke eva dzi nye la wo gbɔ hafi nye kpli mie li ko evi va me ɖeka o eve etɔ. Ga ke a azaro me te wa ɖo ashi gba ɖe ke ta na mo. Evɔ me mɔ ɖem na nye ŋutɔ hã be madzi kpekpeɖeŋu tso ame aɖeke gbɔ ayi ɖe dɔ aɖeke wɔgbe o. Ya tɔ koe nye manɔ aƒeme. Dzɔgbevɔ̃etɔe nu yiwo dzi mele yi ke wòawɔ nam be manɔ aƒea me nye dzi nadze eme hã gbeɖegbeɖea koe. Le goea me nenye be mefɔ nye nuwo hedzo le atu ma ƒe ɖee, ɖe ame aɖe nagblɔ be nye ŋutɔe kɔ nye aglãdzedze dzodzom atso aƒe alo atso agbem loo, alo mewui nyuitɔ? Ɛɛ, wò ŋutɔe tsɔ glãdzedze tso gbe me. Elabe ame aɖeke metso ŋutsua na wò. Azarɔ me ke tsoe no. Me wò ŋutɔe kpɔe. Mm. Leke nèkpɔe hafi? Bebi. Ɛhɛn. Ta lea nèkpɔ nye bebi kɔ, nenɔ bebi nenema. ee biabia le be mea gbɔ ne na kpekpeɖeŋua bia ge le ɖe hmm. ŋutsu alo nyɔnue nenye ŋutsu ya ŋutsu na ɖeke meyina vlo hmm. ee ŋutsu na ɖeke meyina vlo hmm. ne yia ko adzɔ ya bia ge godo godo godo godo godo ee ŋutsu ya trɔ wonye. Afie o le koa? Ye ashi ɖa ge koe. Ta yi ŋtsɔa ne yi kpekpeɖeŋua dzi ƒe. Edzɔdzɔm ye. Edzɔdzɔm le dɔ dzi ƒewo hãe. Wo be, Oo, wo certificate wo kata wo de wo ŋusiaŋue de gake edɔɛ dzim ne lea, o e qualify ne dɔ. Gake. Mega be na va kpe la. Mega, mega be va. Ii, ema fia be e pass interview gbãtɔ. Ta le be nava wɔ interview evelia le megawɔxɔ gã me. Aha. Kpɔ ɖa be ee ewo srɔ̃tɔ ye ma dɔ dzi. Ye ma yina ɖe interview megawɔxɔ gã me. Esrɔ̃ ga le te me. Esrɔ̃ kpa. Ne amea nye nyɔnua nye nyateƒetula koa esrɔ̃ kpa. Elabe ele be ŋutsu, nyɔnua nase gɔme be ẽ, fia ye ɖoa afɔdada ge ɖe eme. Afɔdada ge ɖe eme. Kua edzi yio mɔ to kpoo atugbegbe be, meɖoa tugbegbe loo gake ɖe dɔ ta ezɔ tugbela. Ezɔ tugbela yi ke menye ŋua nyuitɔ me o. Nenema kee nenye be, ẽ, mi kple ŋutsua mienɔ anyi ye mienye miaƒe eh, eh, eh, capability in all fields. Capability in all fields. Aha. Menye kpekpeme ke le ŋutsua si. Aha. Le goe me be miewɔ wɔmu ɖe Mawu ƒe sea dzi be matrewɔwɔ megava o. Fifia miawoe ewɔ nui vɔ ɖe. Gbe yi gbe mi kplɔe ŋtsɔ mie dogo kɔ ne ŋuekea nano gagba me. Ela bo da bi ŋu. Wo kaki. Wo kaki. Wo wo wo xle Biblia vuvu pepa wo le Biblia me fiu fiu fiu fiu. Wo teste be mi ga vuvu Biblia. Eh eh vɔ sedede li be mega vuvu Biblia. Gaka. Eyi ŋtsɔ yi Biblia xle pa. Exli kaka vuvu pedzi so. Eŋueke ale be dzɔnwa nenu gagba me. Ele bɔ notsi dzodzo me. Ele bɔ notsi mu. Ne le ala etsɔ ne ma, nyi tsɔ ne ma. Agbava wo tsɔtsɔ ɖe. Nu ke ne be dzudzɔ ga. Esi agli di. Esi gagli di. Esi gagli di. Yes. Nu ma tae wo le be e ele be mia dzesi mia nuiawo. Anya ba me ha le nɔnɔ me ye le si. Mm. Aha. Nɔnɔmee le esi. Nu ya le, nu ya le, nu ya le, nu ya le. Hafi nànya nu yi ke nàwɔ. Mm. Ne menye wò kɔ, miedɔ ya wɔ ge pɛpɛpɛ gake gbegbe gbɔna. Mm. Akpa tɔgbi míalé ŋku ɖe edzi kpɔkpɔ alo edzi makpɔmakpɔ ƒe akpa dzi. Mm -hmm. Nenye be nyɔnu kple ŋutsu woli zu srɔ̃tɔwo yi ke gbɔdɔdɔ dzi yim me koa, gɔmesese nye yi be edze be fu nava evi nado tso me. Now eh ne èlé ŋku ɖi akpɔ ge be mía amegbetɔ geɖewoa míebunɛ be ŋutsu ɖeka ƒe dɔdeasi koe nye be wòakpɔ vi dzi gake meɖo ŋku edzi be fie le kpɔɖi kɔ ya me zi geɖe be Akpa evea katã ƒe dɔdeasie wònye, ne mele mm. ŋutsua si o, le nyɔnua sia awoe. Mm. Ne wòle nyɔnua si, le ŋutsua sia, woate ŋu ate ƒoƒu. Ko ne nenema ko, ke dzikpɔkpɔ su ɖevia. Mm. Now, nenye be Azaro nye srɔ̃nye, ko le goma ma, efia be nye hã menye srɔ̃e ma, ekpɔ ge be ele Azaro si, gake Azaro ma si dom ɖe ɖeviawo gbɔ. Ɖeviawo ƒe nuɖuɖu, sukunyawo katã, nye ɖeka nye nyɔnua koe. Vɔ ya gblɔm mele fia menye vi ɖekae le nye kpli domi o. Hmm. Evi le nye kpli domi abe ene, atɔ̃, ade. Hmm. Menye ɖe mele shi o, ele shi. Ele shi. Gake ye wo shi me ɖeviawo gbɔ dem kaka yi ɖe gbɔnye de ƒo. Le goe ya ma gba katã va tsi nye ɖeka dzi nye. Nenye be alɔ me le nye hã shi nye yi ke teƒe aɖe le ashi nye me wɔ exɔ ɖe ɖe dzi ɖe ekplɔ vi nyo mi ve le afima ma nya be dɔ nye ɖekae wo dze ŋgɔa ɖe ame tsitsiwo ate nu agblɔe be Atsuie ma me gbea? Ee, le go ma me atsu gbegbea. Menye teƒee nèle ye tɔ si atsu gbegbe dzi o. Teƒee nèlea, metɔ si atsu gbegbe dzi o. Àte ŋu ano dzi o la ƒe megakea nye esrɔ̃tɔ. Mm. Eku ɖe agreement yi ke le mi kple ŋutsua dome. Nenema ke ŋutsua hã ate ŋu aɖe wo vɔ ava zu anɔ Salome kɔs wɔm le gbɔwò. Diploma. Eh, eh, ate ŋu awɔ certificate fa alo awɔ diploma alo awɔ eh, enui fa. Nele nenema. Ne gɔmesese alia, atugbegbe megbɔna. Gake nenye be gɔmesese ali woyi ŋu keke ye tɔtrɔ vava koa, nyɔnua ɖem fiafia be ee ele be wò ŋutsua nade dzesi be Salome yenye. Ele be nade dzesi. Ne lala ŋtsua nye ŋkpetɔ kɔ, ebe ake me dzo yi nɔ eƒe. Eyi o dzo yi nɔ ƒe. Yi, yi o dzo ne ma kɔ, yi ŋtɔ a dzo ha do ke. Evɔ. Ne mie ɖɔ ŋu ɖo kɔ, a tso gbegbe va. Dzi kpɔkpɔ, yi ma mi gblɔ, dzi kpɔkpɔ me yi me ɖeka ƒe agba o. Akpa eve ƒe agba yi. Gake ŋutsu aɖewo ta fla tse ŋutsu aɖewoa eyi nyɔnua te ɖe wo e e atsi le ma atsi ame me ga gbe me la ye ma yi ne egbi mia ŋutsu aɖewo mia wɔni gblɔ ye ne mia srɔ̃ gblɔ ye ne mia viwo Evɔ ɖevi ma yi ke nyaa gblɔm nɔ ya ɖewo mahi sukufi ko be axɔ lo. Gake be ye ati le ma. Nye gatsia. Gatsia ye ma le afi ma. Yi ne egbi. Ne nakɔ. Eye wòle nenema ŋke nekpɔ be dzudzɔ ge. Eye agba va tsi me ɖeka dzia. Ee, womedɔ ekpegba na fɔlitɔ o. Ekpegba womedoe na fɔ letɔ o. Eya gba va wu tsɔtsɔ nɛ kɔ. Ne ɖe ta gba te kɔ. Dzo kple yɔ fɔ lea. Dzo kple yɔ fɔ le. Alo medzi be yɔ fɔ ne ŋe o. Kɔ edo me. Nene mae. Enu wo yi nɛ ma. Kɔ ke atugbegbe va. Fine. Ŋutsua ɖewo lia. Eyi wo kple wo srɔ wo nya dze nane gɔme kɔ. Nu kae? Dziwòla ma amee be adzra ɖe ŋunya, evie be adzra ɖe ŋunya. Me, me, me, me dawo kpɔm a? Alo me fofowo kpɔm o? So, ŋkee wònye. Ŋutsu, edu esrɔ̃ kakaka, meso ŋmeni o ɖe, vɛ do ɖe esrɔ̃ fofo kple esrɔ̃ dada kple ƒomawo gbɔ. Etsɔ hã ne le nema wonɔ na anyi ɖe ŋu zi eve zi etɔ̃. Etsɔ hã nema wogblɔe ʋuu wòglo. Fine. Ye wo gblɔ be ok ne le alea kɔ hã kpɔ le tsɔ. Atu gbegbe va. E mie gblɔe le kpɔli kɔ be atu ƒe nya me da aƒo. Alo me ne me mie gblɔe ma. Yes. Ta ne nane wo dzɔdzɔ ma kokoko me yiwo ke kplɔ me yiwo ke va ɖe woa. Ne ŋutsua e, enya dzi ɖe ge nao. Yewo ke nye lɔxo kple towoa, enya dzi ɖe ge no. Ene ɖa nya dzi no. O, etsɔ hã ne ɖe nya dzi. Nyitsɔ hã ne ɖe nya dzi. Wɔna ɖeke mete ŋu dzi yim o. Ne wɔna dzi yim hã, tɔtrɔ ɖeke me vavam o kɔ. Ɔya. Atugbe, atugbegbe va. Ii. Nenem o le ma. nenema akpe akpe míaƒe nyaselawo gamea de be na ayɔm le kaƒodzesi ne nye 0550013423 dzi ɖo ŋku dzi be tɔgbi agbeve ayuim evelia nye ame yi le mía gbɔ le eŋdi atɔ me nufiame mi ne yɔ atɔwoe nye nado ago maxɔ ɖe aƒea me hafi Biabia yi le asi wòa, na abia 0550013423. Biabia aɖe le asi wòa alo tsɔkpui aɖe li 0550013423, 0550013423. Ne eyɔ nàdo ago maxɔ ɖe aƒea me. Biabia loo alo tsɔkpui aɖe le asiwò ku ɖe nuyiwo hena atsugbegbe vɛ

Wodo go vɔ ko va wɔ gbɔɖo be ayo kpakple yo kpa. Ta via ke yo dzi eve tui. Ke ya ko woƒe dɔ ke ne gblẽ ɖe ŋuti. Ya ko vino ɖe afɔ ɖe ɖe ma ɖe nyui te ma akpɔ me dzi akpɔ vina ɖe. Akpe. Ebe ya wɔ nka ne ɖe via. Ya be tui ne ko gabe. Oh okay. Akpe. Mm. Eh. Gba. Me yo ke wo gena ɖe ahiame. ko nu yiwo ke medze be woawɔ o wowɔ ma, they do that at their own risk. Woawɔe kpo nyɔnuvi aɖe. Mi kpli mia ƒo nu. Mieɖo kpe naneke dzi o. Ya be dɔ ɖe be wò ŋugbedodo ye wɔe be wòte ŋu eɖe asi eɖokui ŋu no elabe ebli be yede ge dɔ me. Fain! eye nèdi dɔ me nenema. Ye wònye be naneke meble mia me ʋã ɖekae o ta. Eye wònye alia, eye wòle dɔ mea, change vana, ne nyɔnuviwo ge ɖe dɔ mea, tɔtrɔ vana le woƒe agbe me. Woƒe nɔnɔme trɔna. Alo, ɖevia suetɔ meda ɖe akpa. Amea nenɔ aƒeme ƒoɖiɔƒoɖi. Ne ge ɖe dɔ mea kɔa, alo wòyi suku kɔ, tɔtrɔ vana eƒe agbe me. Eyi tɔtrɔ va, ma ɖe hã kpɔ, ma ɖe hã kpɔ. Ye ma ɖe, ya do ŋugbe ne tsɔ wu tɔwoa. Ŋke ɖe kpɔ va dzɔ ge. Ema ke wa va yi no paki. Edzo ge. Yata nya susu nye be e ne enyɔnu de ge dɔ me, ne nyɔnu ɖo ge ɖe suku ɖe. Babla ɖe ne no mia dome. Ese ne bla mia me va. Ne se bla mia me vea ɖee, afi ɖe nu yi ke nebe yeawɔ na wòe. Me yiwo ke tsɔ nu ma, me de wo ge suku, me nui, me de wo ge dɔ me, kɔ kɔ na bla nyɔnuwo ŋui atutu wo ade nu yi wo me dzi be yewoawɔ woawɔa, ya wo me, mele asi na o. Eye ne amagava kpɔ bubu kɔ o, evɔ woawoe akpã. Ii, togbɔ be enye nuvɔ̃ɖi be ii nàxlẽ ga ade nyɔnuwò dɔ me, nàxlẽ ga ade nyɔnuwò dɔ me, axlẽ ga ade nyɔnuwò suku. Nyɔnu aɖee ma, e, tafla tsɛ, pupil titsa ye, pupil titsa wònye. Ye wòe ya negblẽ ga ɖe eŋu kaka wòva yi trɛnin kɔledzi. Meyiwo ƒomevi wòva yi do go le trɛnin kɔledzia? Meyiwo ƒomevi wòva yi do go le universitia? wɔwɔ ya dze afɔku elé afɔku kple asi koŋ eyo nye babla aɖeke mele mia dome o ta eyo me mi ɖa wò ga yake ne egblea ewu nu ewu nu meɖo ŋku dzi kpɔ be eyi mi mi nɔ menɔ suku aɖe yi mi nɔ credit union ŋui ma wɔm credit credit union wonɔ gblɔ mɛ eye mi nɔ wɔ ma teacher ɖeka le nɔ mía doma ye nye mía ƒe treasurer aɖo nyɔnu aɖe ɖe training college ne be teacher ma wɔ ɖɔɖɔɖɔ ɖo training college kpɔ dzi kɔ bank manager va ɖo evɔ mía ƒe gawoe wòkɔ lɔ ɖe kotokɔ me va kɔ bank manager dɔwɔ mi mm. fine

Nyɔnu aɖewoa, alɔme le wo shi, kɔba le wo shi, wotutu wo srɔ̃wo ɖo ɖe suku, wode universitiwo, kaka wodo gbɔkɔ, nu yiwo ke wova kpɔ le universitia, nyɔnuwo nɔ anyi, wo katã hã, vɔ nu yiwo wodoa, wo ameawo katã wo dzedzeme nua me gake ŋgɔgbe wova nɔna dze ŋgɔ aka ta ade lecturer ahan nu ma eye wova nu ma wo kpɔm le wotɔwo babla mee Wò ŋutɔe ake ɖui ɖe university a hafi na va nya kɔ o. Me bu yi ʋua ƒoƒe. Avi ko na va tui na. Xɔ gã me na gege ɖɔ na vi fa. Me gota. ne le gota avia fa ma obia be nukee wɔ me ha. Na va yi nya ma to ƒe. Na va yi nya va gblɔ ƒe ta le me na shi ava yi ge ɖe xɔ gã me. Ava yi nɔ via fa. Aha. Efa ge ƒo keke ava te fa vi ŋu to kpɔli. Enya xevi wo ya be fa vi ʋu ʋu to. Aha, na vi fa ʋu keke ʋu kɔ ʋu va ɖɔ do to yo ŋku to ƒi. Mi ya be fa vi ʋu to. Xevi wo nya li. Yo ŋku wo le hɔn. Mhm. Nenema wo dzɔ na ma. Nenema wo dzɔ na ma. Ta maɖoa li ke wo wo wo kɔ tutu amawoe, wo tutu nyɔnwawoe, le wo tutu ŋutsuawoe ɖo ɖe ŋgɔgbe. Evɔ Wowɔe le kletsia, kletsiawo gɔŋuɖoƒe. Ye nètutu nyɔŋue wòɖo kletsia ƒe level atɔ̃lia dzi. Nu ke nèkpɔ be dzɔdzɔ ge. Level gbɔna gege ge. Level gege ɖe me. Level gege ɖe me. Yata enye nu yi ke wòle be míasrɔ̃ be ao ne nane wɔ ge nenema ɖi. Deŋgble ɖeka eve. Ɖoɖo tɔxɛ aɖe nanɔ mia si, yi ke anɔ nyanya na dzilawo hã, eye ele be nàde ka nyɔnua. Eye mebe nàde ka nyɔnua se gɔme ɖe? Hum. Ne ède kae nenema ye nɔnɔme me wo yia, ele be nàgblɔe na dzilawo. Be e, mia via, nuya ke wòtu kpli ma, nuya gae womegblẽ ɖe eŋu hafi wòva le nenema, mee nagaxɔ ge, nye amee nanye gaxɔ ge. nye amee nanye gaxɔ ge. Fi ma dzilawo yɔ ge be, mm, eku gbɔna. Adoa, eku gbɔna. Sala gatsi agbedo. Mede ne ƒle ku da ɖe aƒea me ne mia. Trɔ yi kpoo. Hmm. Gake ne mède ka o, wònye kaɖigbegbe ko zi gbim nèle afia? Ye etuɔ ya lɔ, emɔ ɖeke meli nɛ toto go. Elabe nu yi ke lie nye be, Ẽ, ɖevia suetɔ, mi kple Azaro miezɔzɔm. Gake meɖe o. Ye Azaro vae ƒle ʋu nɛ o.

Gbɔgbɔ nɔ edzi ma. Aha. Bense. Aha. Mm. Numawoe dzɔnae ma. Numawoe dzɔnae ma. Ta ne ewɔ nui kɔ, ele be nàɖe susu. Ɖoɖo mm. lee be mea ke ƒle Benz ma ne wa ne mi kpli mi kpa Benza mexɔ ge o. Ese mede dzi be wòaxɔe le asiwò. E mea ƒle e ŋui sa di ŋgui ano ha e se me de dzi be wɔ xɔe shi o. Ta zu ʋutɔ. E zu ʋutɔ e ʋu eve va le aƒe me no. E zu ʋutɔ. E la be ɖoɖo le nye be e ne be ya xɔ ʋua ɖe ke nu gbogbo ma tugu tugu ma ne tugu mu ɖe. Alia dzɔ. Ya ƒe level e nye ka? Eya nenɔ tuim abe de ene. nenɔ tuim abe de ene. Eƒe viɖe nye ka? Iswiti, iswiti. Iswiti, iswiti, hugo pay. Ta, ele be míaɖɔ ŋu ɖo. Me yiwo ke, e, womege ɖe srɔ̃ɖeɖe me o. Ye wogblɔna be, e, yewoawo ŋu wòadze nyɔnua ŋu. Yewoawo ŋu wòadze ŋutsua ŋu. Nyɔnua hã, nyɔnua ɖewo lia, eŋu lɔlɔ̃ mele wo si. Nu yi ke wowɔ ahe ŋtsɔkɔ de wo ɖokui ma yi ko wɔna. Ee, gake yi me wòto mɔ nyuitɔ dzɔ. Ne va dzo ɖea, you share the blame. Na nu xɔm afi. Na nu xɔm afi. Hmm. Mi kple favie ƒu to miano ɖi kem. Hmm. Nenema wòle ma. Ta nu mawo ƒomeviwo hena tugbegbe vɛ. Hmm. Le nyateƒe ma, nyɔnu ta mabia mabia mehea tugbegbe vɛ o. Ke dza atia ŋutɔ ɖo mumu ye wòdo go ɖe ya ŋu. Mm. Ye wogblɔna be yae mui. Akpe ɖe ya ŋu. Biabia le nye be, ame ma, womebie ta o lo. Ŋutsua meva bie ta o, meda aƒe me nɛ o. Gake edzi vi ne, ele ŋutsua gbɔ dzi vi ne abe zi ene, zi atɔ̃ ne. Ye fifia fi yewo mo kɔkɔ ge. Ɔ be o me va bietɔ ta ye dzodzo ma alakpae na nya be gbagblɔdza ɖe kuɖa mia me. Gbagblɔdza kuɖa mia me ye wɔ ge be wɔ va gawo ƒo ma mɔ dɔgba be ye dzodzo. Eye abe o me bietɔ enye nu gbɔwɔ. Eo ye dzi vi gbantɔ o me bietɔ o ne li. Kaka ne dzi velia o me bietɔ o ne li. Ne eva dzi tɔ̃lia, womebie tɔ o ne li. Fifia hafi yina be enelia hafi yina be e womebie tɔ ta yedzo yina. Mamawoe. Gawoƒo ma mea, nu ka nèva kpɔ zɔ? Yewo ŋkume va kɔe. Wo ŋkume va kɔ. Aha, ne wo ŋkume kɔ ga, nanee ko ŋkua menɔ. Ŋui ake tso, etsro ma eke tso ŋku dzi nɔ, nanee ɖi le ŋkua dzi nɔ. Yo ŋku ma kɔ. Aha, ta nu mawoa, eha tugbegbe vɛ. Eya ta míagblɔ be, Ee, e, e, e, e, nyɔnua ta mabiamabia, ehea tugbegbevea. Menye nyateƒo o. Enye nubuɔwɔ yi ke nyɔnuwo wɔna. Ya nubuɔwɔ ŋutɔe. Nenye be nyɔnu aɖewo woɖe ŋutsu, wole ŋutsutsu ƒe ŋu kekekekeke, wo, nyɔnua mebia o, ŋutsua mebia o, ta woli kekekekeke, dzi gble kple loo, kekeke, dzɔgbevɔ̃etɔea, wova ku ɖe ŋutsua ƒe xɔ ŋu. fimea hafie ŋutsu nya ge be yes ne woƒle ɖɔku ɖe ɖo xɔ tadi ɖe elabe nyɔnu gba ɖiba gba yi mesa gbagba ɖe ame dzi o ne va gba gboo kɔ ke wo ŋutsu aɖo xaxa ma zɔ ya wo ŋutɔ agba do ne ne ama le agbe ye ne ko atukpa akpete si tukpa ɖeka kɔ ye va ebli ba mea, womaxɔ ge no. Gake nenye be wòdze anyi gblɔea ko ya ƒomea megaxɔ ge o lo, mogaŋku le ge ɖe eŋu o lo. Nu yi wogblɔ na wò koe nye be, Ee, mekuku medo awu o, mekuku meta avɔ o, mekuku medo afɔkpa o, ɖe eta ko 300 million vɛ. mi nye ge le afia fo ma ya tae ne mi gbɔgblɔm be ee nyɔnu egba tu ɖe tama bia bia ta enye nu bɔ ee ɖewo bia ɖewo bia ta hafi ne va ʋu ɖe atsɔƒa wo bia ta hafi ne ʋu ɖe atsɔƒa Xɔse ke le asiwò hafi nèʋu ɖe atso aƒe ɖe, fike wòto. Ne xɔse madze bubu gɔme ɖe nudzɔdzɔ aɖewo ta ye wɔnɛ be míedzea deŋua, ye míedzea deŋua nɔ wɔwɔ me. Akpe. 0550013423, 0550013423, kpɔtɔ miniti etɔ̃

Nyateƒe wònye be ati yi ke do eɖo nu ɖee, edo ŋɔ ɖe ya ta flati ta flati eye meda akpe le tɔgbui ɖe ƒe mɔ dodo ɖe ta alo eƒe nume ɖeɖewo ta eye nyɔnu ta flati enye mía dzila. geɖewo le nye nukpɔkpɔ tsi nu alo nye nugɔmesese nua, wosa beble abe aleke tɔgbi ɖe eme ene. Eya ta ɖeko medzi be magblɔ be mete la ɖo ŋu ɖo, mete la ɖo ŋu ɖo. Nyɔnu ya ne be yegbe ge egbea, Egbegɛ, mìate ŋu asia nu le le xɔ me eyi ke mìdze dze o be yeawɔ nɔ wò dzi nadze eme kɔ. Ewɔ ge ɖo gake ne edo go kɔ, edo go kpli. Ta ate ŋu asia nua, ele be mìakplɔe kple gbedodoɖa. Akpe. Nɔ ye ŋu me ɖem. Akpe woe va wò nyɔ. Akpe. Em, hafi nyɔwo nanɔ tuƒe, nusianu nanɔ edzi dzem. gake ne do go ko be gbegbe ge ɖe emea, one. Biblia na míenya be, Ẽ, aƒe aɖewo me li yɔ fũ kple dzidzeme, enuwo yɔ fũ, gake dzidzeme meli o. Ate, wò nyɔ, ŋutsu ate ŋu akplɔ nyɔnua da ɖi awo nu sia wɔm nɛ gake dzidzeme mele aƒea me o. Nyɔnu mae ke nèkplɔ da ɖi, ɖewohĩ dziƒoxɔ dzi nèkɔe vae da ɖo, gake èdzo ge gbɔ eva ɖe kloba xɔmetɔ. Elabe edzidzeme kpɔ ge le klo, ekpɔe be ye dzidzeme kpɔ ge le kloba xɔmetɔ gbɔ. Aha. Nu ma gblɔm míele be ee, ele be míaɖɔ ŋu ɖo. Eye míanya be ɖee, ee, eyi mília ɖusie klɔ mia, ye mia hã klɔ ɖusi. gɔmesese aɖe ye wɔe be míezu teƒe ɖeka nɔla. Ta ele be gɔmesese ma ya ke eva le gɔmedzedzea ɖi, gɔmesese ma nanɔ anyi tegbee. Akpe. Akpe. Maxɔ nɔvi mamlɛtɔ le afi. Wezɔ. Maxɔ nɔvi mamlɛtɔ. Right, míaƒe nyasela gawi ɖekɛ ƒo metu eh, kaƒo gbɔ manu tɔgbi gbɔ wòaƒo nyata kɔa míawu nu ɖe afi. Akpe. Enye dzidzɔ be egbe hã míega eƒui ɖo alea. Yi nyateƒe wònye be gotodɔla megblɔna be neke mi kpe o. Gotodɔla megblɔna be neke mi kpe o. Ya tɔe nye be amia tɔwo nye amegawɔe la lo. Kovo. etɔ hmm, ke vɛ gla eyi xɔ me vɔ eyi eyi ne tsia so kɔ asia bɛ bɛnɛ ma ɖo bɛ bɛ bɛ nui bɛdzame nínú mɔlɛ ma yie ta nui li koe nye bɛ ee ŋdɔ ɖo hiã ŋdɔ ɖo hiã ŋtɔ vevietɔ le srɔgble ma ehiã ne aɖaŋu ehiã ne tamebubu maɖewo li ya nuya Ŋumaɖɔɖɔa ye wɔnɛ be wɔntɔ vɛ awua wo ɖokui. Elabe ekpɔe ʋu o eyea ao ɖe ne eku boŋ wonye wo. Mm. Eŋuwo sese. Mm. Gake nu yi ke li ko nye be ame wu ɖokui xlɔ ɖeke meli wobiana o. Ne li enema wɔwɔa etrɔ ko nanya va nɔ anyigba dzi me me me me ʋɔnudɔdrɔ mm. me tsitre tsi ge ɖe ʋɔnudrɔ zikpuia ŋu o elabe wo ŋutɔ ye kplɔ ɖokuiwo kɔ yie. Yẹn ta menye ŋu dze aƒa o. Ne susu ma magava na ame aɖeke o. Ne megali o ko vɔ susu ma ne do go tame na ame. Yeli nya li. Eye li ye nyawo li. Ao ya ne do go tame na mi. Ale be míaɖɔ ŋu ɖo le míaƒe nuwɔna vevietɔ le míaƒe srɔ̃gblewo me. Megakpɔ ŋutsu ko ɖa be ŋutsu la tamue nya ŋutsu ya kɔ ma la Ŋutsua bia hlã la. Enɔ kafum. Enɔ kafum. Menye nu ke le tom o. Nenema ke nàkpɔ nyɔnu kɔa be, o, oh, nyɔnuwo meƒe ʋuʋu ma la. Yii, mele bɔbɔe o. Evɔ, yo meƒi ma nya gblɔm wole feɖeɖe, fenyaga, feɖeɖe, fenyaga, feɖeɖe, fenyaga. Eya ne kpɔe ko be yeaku. Aha. Nu yi ke dodoga tso me kɔ ekpɔ ge. Ekpɔ ge. Nu mawoe le wɔna nui nye ma. Ta ele be míaɖɔ ŋu ɖo, eye ne míekplɔ nyɔnu da ɖia, ɖoɖo blibo nanɔ mía si ɖe nyɔnua ŋu, be míate ŋu alé nyɔnua kã, menye be míaziɔ asi, asi ɖe nyɔnua ŋu o. Eye nyɔnu ɖe sia ɖe yi ke nèkpɔ eƒe nu dze ŋuwò, bafa wòle anyi o, nuke wòle anyi o, nenema ke wòle hafi eƒe nu dze ŋuwò, nète ɖe eŋu. Eya ta nenɔ le wò susu me nenɔ nenema tegbee. Meyiwo ke enɔ anyi ko enɔ wò nui ko be ah oh not my level. Hmm. Not your level ye nehe yia ye nehe ge ɖe eme. Nu mae wɔe be taflatse ŋutsuwo ŋutsuwo te ŋu dena nyɔnu ɖaʋatɔwo gbɔ gake nyɔnu ɖaʋatɔ ya meyina ɖe e e e nu yio lo. Ŋutsu, ɔyi ŋutsu gbɔ, ao, ŋutsuwo koe te yina ɖe nyɔnu ɖaʋatɔ gbɔ, eva yi da gbɔ, eye gaƒoƒoea me ne yi gbɔ, ya eŋlɔ be be ɖaʋatɔe, elabe ŋu ma ɖɔ ɖoe, eta ele be mía ɖɔ ŋu ɖo, mía nyi be eye nusianu yike gɔme dzedze li na ŋu li ni, yi ne metsitsiwo nye numa, mía mamawo nye numa, yewo gblɔ na ne woɖokuiwo be eku li ho. ekuliho ta fiawo nya dza ɖuɖɔ ɖɔɖɔ kɔ wogblɔ be yewoɖɔ ɖuɖɔ ɖe afi ma xɔde blibo yi ko ke míezɔ ɖe ŋgɔ nɛ be Mawu ve mía nua ke nyitsɔ afi ɖe agba míaga ado go hmm. akpe. Akpe akpena tɔgbi agbeve ayuim evelia akpena nukpɔlawo le TikTok kple Facebook akpe na toɖolawo katã le míaƒe yaʋa la hã dzi. Míawoe le do nyui katã dzi. Maxɔ dometsotso kpuia ne mekpɔa DJ Azaro akplɔ mí va se ɖe ga wuieve. Ŋkɔnye nye Queen Jifa Kwao.